Gudden Owend oder gudde Moien, wéi och ëmmer, dat hänkt jo ganz dovun erof. Ech wollt Iech eppes erzielen. D'Audiech waarm un an ech ginn dovun eraus, datt déi meescht vun Iech waarm ugedoe sinn mat deenen Temperaturen dobaussen. Mee et gëtt nach eng aner Ursaach, firwat ee sech soll waarm undoen. An déi Ursaach, dat ass u sech eng Studie, déi erauskomm ass an déi fir Lëtzebuerg erëm eng Kéier relativ spannend ass. Wéi Der wësst, huet déi nei Regierung jo wëlles, d'Steieren op d'Betriber erëm erofzesetzen ëm ee Prozent. Gëtt jo ëmmer behaapt, d'Steieren zu Lëtzebuerg, déi wiere sou héich a vill ze vill héich an esou weider. Mir hunn ëmmer gesot, datt et en Ënnerscheed gëtt tëscht deem, wat de Steiersaz, den offizielle Steiersaz duerstellt an dat, wat a Wierklechkeet bezuelt gëtt. Dovun ofgesinn ass souwisou d'Besteierung zu Lëtzebuerg guer net esou héich. Si ass vläicht e bëssen héich fir ganz kleng Betriber, doriwwer kéint een nach diskutéieren, mee héich ass se net. Et gi vill Länner, wou et vill méi héich ass, zemools déi, déi eis ëmkreesen. Maja, wat ass, wourëms geet et? Et gëtt en Europadeputéierten, Dir kennt der vläit, dat ass emol kee Lénken, dat ass e Gringen, dat ass den Här Sven Giegold vun de däitsche Gréngen. An deen Här, deem huet elo eng Studie an Optrag ginn, déi sech domadder beschäftegt ze kucken, also do sinn 8 an, 63, pardon, 63 Länner sinn ënner d'Lupp geholl ginn, op der ganzer Welt, awer och an Europa, fir ze kucken, wat den offizielle Steiertaux ass, all déi verschidde Steieren zesummen, opgrond vun enger Databas, déi vläicht net perfekt ass, wéi den Här, deen d'Studie gemaach huet, selwer seet, mee mat där een eppes kann ufänken, also den offizielle Steiersaz an dat, wat d'Betriber a Wierklechkeet bezuelen, dass déi heiten Studie, si ass mol op Englesch geschriwwe ginn, mee ech mengen et gëtt och eng Iwwersetzung op Franséisch a warscheinlech och op Däitsch, a mir wäerten Iech och de Link dohinner setzen, fir datt Der Iech se kënnt ukucken, Effective tax rates of multinational enterprises in the European Union. An do kënnt eraus, datt Lëtzebuerg rëm eng Kéier Europameeschter ass, net am Fussball, net an aner Domäner, mee natierlech wat déi niddreg reell Steiertoen ugeet, déi hei Entreprisen an haaptsächlech Multien bezuelen. Do gëtt et esou eng Grafik, ech hu versicht dat e bëssen ze bastelen, ze vergréisseren, déi kënnt der erëmfannen. Do ass e Ranking, wou een all déi verschidde Länner gesäit. A ganz uewen natierlech ass Lëtzebuerg. Do gesitt der zwee Balken, deen een, dee ganz, dee geet ganz wäit. Also Lëtzebuerg huet schonn en offizielle Steiertaux, dee guer net sou déif ass, 29 Prozent. Et sinn Daten, déi opgeholl gi sinn tëschent 2011 an 2015. Do kommen déi verschidde Steiersätz dobäi, och de Fonds pour l'emploi an esou weider. An dann dee klenge Steierbalken do, zwee Komma zwee Prozent. Dir kënnt och vergläichen, et si vill Länner, wou et plus ou moins dat selwecht ass, anerer, wéi Ungarn, Rumänien, Lettland, Irland, wou och den Ënnerscheed immens grouss ass. A Lëtzebuerg ass natierlech Top erëm eng Kéier wat d'Steieren ugeet vu grousse Betriber. Voilà, dat heescht zwee Komma zwee Prozent, dat ass den Duerchschnëtt wat d'Betriber zu Lëtzebuerg réellement bezuelen an net 29 Prozent. Zwee Komma zwee Prozent, dat ass d'Halschent vun deem wat e Mindestlounempfänger hei zu Lëtzebuerg fir Steiere bezilt. Dat heescht, et muss een ebe McDonalds heeschen an net Müller, Dupong oder Schmit, fir ebe ganz wéineg Steieren hei ze bezuelen. Ech schwätzen natierlech net vum Coiffeur um Eck, deen de reelle Steiersaz wäert bezuele mussen. Wat bedeit dat? Dat bedeit, datt mer souwisou an enger Spiral sinn an Europa, wou eng Konkurrenz besteet tëschent de Länner, fir esou déif Steiere wéi méiglech ze maachen. Dat bedeit och, datt mer hei zu, dat heescht och, datt mer hei zu Lëtzebuerg eben eng Finanzplaz hunn, Consulting-Boîten hunn, déi et jo erméiglechen, fir datt déi Betriber esou wéineg wéi méiglech Steiere bezuelen, ganz legal deemno wéi, ganz legal deemno wéi, well d'Gesetzgebungen dat och Sou erlaben duerch ganz komplex Konstruktiounen, mee et ass net well et legal ass, datt et richteg ass, well duerno um Enn wat geschitt? Maja, déi grouss Multien, déi Milliarde Beneficer maachen uechtert d'Welt, déi bezuele quasi näischt méi. Dat heescht, de Räichtum op der Welt, an dat wësse mer, dat huet jo och nach eng Studie vun Oxfam bewisen, konzentréiert sech an engem Grapp vun e puer Leit an de Rescht vun der Mënschheet muss mat de Grimmelen eens ginn. An dat gesäit een och ëmmer zu Lëtzebuerg, well e Staat muss sech jo och kënne finanzéieren. Dat heescht, e muss Steieren ophiewen. Mee wann ëmmer méi Multien an ëmmer méi Betriber ëmmer manner Steiere bezuelen, wat geschitt? maja, da musse mir bezuelen an dann kann zum Beispill de Mindestlounempfänger, deen duebel esou vill bezilt vu Steieren, voire esouguer méi wéi duebel esou vill bezilt vu Steieren wéi e Multi, ma dee kann zum Beispill all déi Perten kompenséieren andeems d'TVA eropgehuewe gëtt. andeems en en plus vläit souguer e Produkt keeft vun engem Multi, dee bal net besteiert gëtt, an déi eng TVA bezilt, déi vläit och an nächster Zäit, wie weess, nach kéint an d'Luucht goen, oder aner Leeschtunge gi gestrach, fir datt ebe gespuert soll ginn. Dat sinn Ongerechtegkeeten, deene muss en Enn gesat ginn. Lëtzebuerg ass e Champion doranner, fir iwwerhaapt ze soen, an dat seet och d'Regierung, mee dat seet och d'CSV, well csv, wéilt souguer nach vläit nach méi wäit goen ewéi déi aktuell Regierung, fir ze soen, mir brauche Steierkonkurrenz um EU-Niveau. Steierkonkurrenz heescht just, datt grouss Betriber a Multië manner Steiere bezuelen zu Lëtzebuerg oder awer och an aner Länner, well jiddereen ass an där Competitioun do dran. Ech wier frou, wa mer iergendeng Kéier en anere Ranking hätten, wou ee kéint gesinn, datt Lëtzebuerg ganz uewen ass, wat d'Schoul ugeet, ganz uewen ass, wat Wunnengen ugeet, déi ee kann, wou jidderee sech ka leeschten, ganz uewen ass, wat d'Gesondheet ugeet a sou weider a sou virun. Dat ass leider net de Fall. Mir si ganz uewen, wann et drëms geet, datt déi Ultraräich quasi näischt bezuelen. Voilà, ech wollt Iech net depriméieren, ech wollt Iech just soen, dass nach eng Ursaach méi fir sech z'engagéieren, eng Ursaach méi fir ze kämpfen, fir datt déi, déi wierklech vill verdéngen, datt déi och mussen esou vill wéi méiglech bezuelen fir d'Allgemengheet an net déi, déi de Räichtum schafen, dat heescht mir all. Allez, bis eng aner Kéier an Äddi!